Heno, rŷn ni ar faes Eisteddfod yr Urdd yng Ngwalchmai, Ynys Môn. Mae 'di bod yn grasboeth yma yr wythnos hon, ac er bod y tywydd wedi troi ychydig bach yn wyntog erbyn hyn, rŷn ni'n gobeitho bydd y dadle heno dal yn danbaid. Wel, yn dilyn etholiad hanesyddol dair wythnos yn ôl i heddi, rhîn ap Iorwerth a'i lywodraeth newydd sydd wrth y llyw lawr yng Nghaerdydd. Newn ni glywed gan ein cynulleidfa ni yma yn y man, ond yn gynta', shwt ymateb sydd 'di bod ar Ynys Môn, cartre'r Prif Weinidog newydd wrth gwrs, i ganlyniad yr etholiad ar wythnose cynta' o'r Senedd newydd? Ch'mod, ma' 'na amryw o bethe ma' isie'r Llywodraeth 'ma mynd i afael â nhw, yn o's e? Sdim llawer o ddim byd rownd fy' 'ma i pobol. Yy ma' 'na fatha Petha bach yy now again caffis on' stwff fel 'na ond sa sa ddim swyddi i ho- pobol ifanc sy'n dod allan o ysgol a allan o coleg ma' nw'n gor'o' trafeilio oddi wrth yr ynys wedyn i mynd i chwilio am waith. Fyswn i'n licio mwy o lywodraethu sydd yn ffocysu ar anghenion Cymru yn gyffredinol. Swn i'n licio mwy o bwyslais ar yym gofal yy iechyd, yym addysg. Yn amlwg ma'r sefyllfa Haitch Ess Two o ddiddordeb yy ma' 'na dwi me'wl ma' lot o pobol yn flin am y sefyllfa yma so fysa'n neis i Gymru ga'l chwara teg efo hwnna. Wel iechyd yw'r prif beth dwi'n credu pan ma' pobol yn ca'l diagnosis bo' nw'n ca'l 'u trin yn gynt. Ma' n'w sôn bo' n'w mynd i ga'l Wylfa arall yma, gawn ni dwi'm yn gwbod. Mwy o gyfleoedd gwaith i bobol ifanc 'de, hwnna sy'n bwysig.
Lleisiau o'r ynys yn fan'na ac mae 'na fwy o leisiau brwd yma heno, sy'n cynrychioli sawl ardal o Fôn a thu hwnt. A nhw sy'n mynd i fod yn herio ein panel ni. A dyma nhw i chi. Mair Rowlands, Aelod Senedd dros yr etholaeth hon, Bangor Conwy Môn. Dafydd Wyn Thomas o Reform UK, Joanna Stallard ar ran Llafur Cymru, a Dafydd Griffith, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn. Croeso mawr i chi gyd sydd fan hyn heno, a chroeso i chi gytre hefyd i Pawb a'i Fam. Cyn ein bod ni'n mynd at ein cwestiwn cynta ni heno, hon yw'r Pawb a'i farn gynta ers yr etholiad, ac fel o'n i'n sôn, ma' 'da ni Lywodraeth newydd yn cael ei harwen gan blaid newydd, felly dwi am droi at Mair Rowlands o'r blaid honno, Plaid Cymru i ddechrau. Yy Mair, croeso ato ni i Pawb a'i farn. Yym mae ychydig dros bythefnos ers i Rhun ap Iorwerth yy ffurfio i Lywodraeth yy newydd e, a fi'n gwybod Dych chi ddim yn y Cabinet, ond ga i ofyn i chi beth yw'ch asesiad chi o shwt mae pethe yn mynd hyd yn hyn? Wel, i gychwyn, mae 'di bod yn gyfnod hynod o gyffrous. Dwi'n un o 43 aelod ym Mhlaid Cymru a ma'r Cabinet wedi penodi ers pythefnos yym ac ma' nw 'di mynd ati yn syth yy i efo'r gwaith yy o yy roi'r blaenoriaethau yn eu lle efo'r cant yym c- yy cynllun cant diwrnod yy ag Yym t'mo' ma'n gyffrous a yn sicir yym ma' genna' i bob ffydd bo' nw'n mynd ati ar y frys i drio neud hynny rŵan. Chi'n sôn fan 'na am y 100 diwrnod cynta' yym a nath y blaid sôn dipyn am y 100 diwrnod cynta' 'na yn ystod yr ymgyrch a'u pwysigrwydd nhw p- pe tasech chi yy yn ennill ond ers i Rhun ap Iorwerth ffurfio'i lywodraeth ma' 'na dipyn o sôn wedi bod am baratoi am drafod a chreu cynllunie, dyna beth sy' 'di bod, a bydde rhai, falle, yn gofyn, os ydych chi wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer llywodraethu? Wel, dwi'n meddwl 'dyn ni 'di ca'l un llywodraeth mewn lle ers 27 mlynedd, 'dyn ni'n llywodraeth gwbwl newydd, yym ma' gennon ni gabinet efo profiad ar draws nifer o feysydd, yy a ma'r cynllun 100 diwrnod yn mynd ati i weithio efo sectore a gweithlu, er enghraifft, y cynllun gofal plant, Yym mae gennon ni'r yy gwasanaeth iechyd ag edrych i roid yr yym yr yy canolfana llaw feddygol ac yn amlwg ma' raid i ni siarad efo'r arbenigwyr yn y meysydd hynny i fynd ati i lunio'r cynllunie yna yn fanwl. Ond rhai yn dweud diffyg manylion a ma' pobl yn awyddus, pobl fan hyn heno fi'n siŵr, yn awyddus i weld newid ac ma' amser yn brin i chi. Ie, pedair mlynedd, mae'n mae'n mynd i fod yn heriol, ond... A'r cant, cant diwrnod 'na hefyd! Ie, ie, y cant diwrnod 'ma, ond mae angen i ni fod yn uchelgeisiol, um, ac uh, d- maen nhw wedi bod mewn lle ers pythefnos, um, a mae yna gynlluniau, er enghraifft, edrych ar yr um, cynllun cinio ysgol am ddim, sydd, mae, mae, da ni wedi deud bod hwnna'n mynd i ddod mewn yn mis Medi, Yym a a ag yn sicr ma' 'na yym yy lot o y ffrwyth y gwaith yna yn dod at ei gilydd dros yr ha' rŵan. A ac un cwestiwn fach arall, o'dd Rhun ap Iorwerth wedi s- sôn yym bod e yn ystod 'i sgwrs gynta' gyda Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig Keir Starmer wedi neud yr achos am fwy o bwere i Gymru. Yym. Shwt mae'r broses 'na o hawlio mwy o bwere, neud cynnydd yn hynny o beth, yn myn' i edrych? Wel, dwi me'wl yn gynta ma'r rhein yy ap Iorwerth fel Prif Weinidog wedi gosod yn glir sut 'yn ni eisiau'r berthynas yna i weithio rhwng Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru a bod Llywodraeth Prydain yn rhoid sylw i Gymru o ran yy yr elfenne o ran m- yy datganoli a mwy o bwera. Yym yn sicir ma' hynna'n rhan o sut 'da ni eisiau gweld ella y yr y Cymru yn gwella 'da ni'n sôn am... Ond 'dyn nhw ddim wedi rhoi lot o sylw i'r Llywodraeth ddwetha, i Eluned Morgan pan oedd hi'n Brif Weinidog, ac oedd hi o'r un blaid â Keir Starmer, felly pam 'ych chi'n credu bod Sir Keir Starmer Sir Keir Starmer yn mynd i ymddoni'n wahanol gyda chi? Wel, 'da chi wedi gweld yr yy 'da ni gyd wedi gweld beth sy wedi digwydd ar y Blaid Lafur ar draws Cymru ar ôl can mlynedd, yym ma'n amlwg bod pobol Cymru ddim yn hapus efo sut ma' Llafur wedi gweithredu ar lefel Cymru a San Steffan. ac ma' 'na gyfle iddyn n'w yy fod yn edrych ar hynny'n wahanol yy pethe syml er eng- er enghraifft fel yym datganoli yym yy cyfiawnder yym ma' mae o'n rhan o ddeddfwrieth bo' ni'n gallu gofyn am y pwera hynny. Fel nath y Llywodraeth Lafur ddwetha. Ond nethon nw ddim naddo nethon nw ddim mynd mor bell â hynny. Dwi'n gweld on' 'ych chi'n credu bod Keir Starmer myn' i yra- i wrando arnoch chi? Wel 'dan ni'n mynd i neud pob peth o fewn 'yn gallu i roi Cymru'n gynta ar yr agenda yn y trafodaethe hynny.

i 34 o bobl o backgrounds wahanol, o ffermio, o ffeinans, o pobl o'r milwyr, pethau fel yna. Maen nhw wedi dod mewn i'r plaid, maen nhw'n pobl newydd, a maen nhw yna rwan, a maen nhw'n sbio drost yr Senedd, a da ni'n cael mewn i'r grwpiau, da, lle da ni'n gallu, da ni eisiau gweithio hefo plaid, y ceidwadur a llafur, i cael y polisïau gorau i Cymru. Beth yw'r pethau chi eisiau gweld gan eich plaid? Beth yw'ch pethau chi eisiau gweld nhw yn, yn brwydro amdanyn nhw felly? Wel mae Dan Thomas yn barod i deud mae o eisiau gweithio efo plaid i refformio'r SFS scheme. D dwi'n ffarmwr fy hun, dwi o Ynys Môn a dwi'n gweld sut oedd hwnna yn mynd i effeithio bywydau a busnesau ffermwyr ar yr ynys a dros Cymru. A dwi'n meddwl os fedrwn ni gweithio efo'n gilydd dros hynna, grêt. Os fedrwn ni ddim, rhaid i ni dal traed nhw i'r tân fel dwi'n deud. Ond dan ni'n gobeithio lle fedran ni weithio efo'n gilydd a creu polisïau i Cymru, achos os dan ni'n neud y polisi gorau i Cymru, Cymru sy'n ennill. A ma' 'na 34 ohonoch o o o aelode Reform yn y Senedd fel fel o'ch chi'n sôn. Yym ydych chi'n credu bod y grŵp 'na myn' i allu aros gyda'i gilydd yn un uned gref? Achos ma' gan bleidiau Nigel Farage hanes o chwalu, yn enwedig yn y Senedd. Dwi'n meddwl oedd hynna'n hanes o stalwm rhan i'n parti fychan, ond rwan, da ni wedi cael grŵp a da ni wedi cael yr hustings a mynd trwad ac pigo'r candidates sgorau da ni gallu, a da ni'n mynd o daith o blwyddyn dwytha i flwyddyn yma efo'n gilydd fel grŵp, a da ni'n nabod ein gilydd, a ni'n gobeithio fedrwn ni mynd ymlaen a gweithio fe'n gilydd, a yn barod, mae'r uh, Dan a Helen a phobl eraill yn gweithio efo'i gilydd a 'dan ni'n fformio yr planiau i gweithio a neud petha yn y y Senedd. Diolch, Dafydd. Johannes Stallard, wna i ddod â chi mewn fan hyn. Naw sedd i'r Blaid Lafur yn y Sen- yn y Senedd. Ych wyneb chi fan'na yn yn yn adrodd y cyfrole. Ar hyn o bryd mae e fel bod y Blaid yn methu cytuno ar beth a'th o'i le. Ma'r Blaid yng ym Mae Caerdydd yn pwynto bys at San Steffan, a'r Blaid yn San Steffan yn pwynto bys At y blaid ym Mae Caerdydd. Ble mae'r Blaid Lafur yn mynd o fan hyn? Dwi'n meddwl mae'n rili bwysig bod ni'n deall bod 'na ddim un peth sy wedi mynd o'i le. Yn amlwg ma' 'na nifer o rhesymau ma' pobol wedi colli ymddiried yn y blaid yym ma' raid i pawb cymeryd y cyfrifoldeb am y pethe oedden nhw'n gallu rheoli yy ni yn fan hyn yn lleol, Llafur Cymru o fewn ein wlad ni, a San Steffan, felly dwi'n meddwl mae'r cymeryd y cyfrifoldeb o bob ochr yn yn bwysig a bod ni'n cael y cyfnod rwan yn rando, yn ystyried, yn, yn uh, meddwl yn sylfaenol amdan beth da ni angen wneud i um, dangos bod ni yn heiddi yr ymddeiried a hefyd i ddangos yn well beth da ni yn wneud achos fel mi o'n i'n dweud yn ystod yr ymgyrch a fel dwi dal i ddweud mae yna lot o pethau dda yn dod drwyddo um, dwi'n meddwl mae yna yn amlwg problem gyda sut 'da ni wedi cyfathrebu. Y cwestiwn allweddol fi'n credu yw o's angen newid y Prif Weinidog yn yy rhif deg yy Downing Street? Dydi o ddim yn yy swydd fi dwi feddwl fel cyd-ymgeisydd i i... Ond ma' raid bod 'da chi farn Joana. Wel ie ond dydi dydi hynny ddim yn rwbeth fysai i yn personol isio cyhoeddi dwi'n meddwl ma'r pobol yn San Steffan angen ystyried hynny. Ond ydych chi'n hapus gyda Keir Starmer fel Prif Weinidog? Dwi'n meddwl y tro dwetha oedd o yn Nghymru mi oedd o yn Llangefni mi o'n i yna a m- mi oedd o yn datganu yym y bu- fuddsoddiad yn Wylfa sydd yn dod yym felly ma' Kay wedi neud pethe dda dros Gymru hefyd ma' 'na ma' ma' 'na lot o pethe sy'n gallu bod yn gywir ar yr un pryd. Iawn oce wel wrth i'r gwynt gynyddu o'n cwmpas ni 'nai droi at yy y gynulleidfa fan hyn nawr achos 'dyn ni am fynd at ein cwestiwn cynta ni ar gyfer y panel heno ac ma'r cwestiwn hwnnw Yn dod gan Osian. Osian, beth yw eich cwestiwn chi? Mae cyfoeth naturiol anhygoel gyda ni yma ar Ynys Môn, a dyma fy nghwestiwn i ar gyfer y panel. Beth fydd y Llywodraeth newydd yn ei wneud i sicrhau bod prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru yn cael eu perchnogi'n lleol ac nad yw'r elw'n cael ei golli i gwmnïau o'r tu allan i Gymru? Diolch yn fawr Osian am eich cwestiwn chi. Sôn fan hyn am ynni wrth gwrs, creu ynni uh, a chreu swyddi a goled hefyd wrth gwrs drwy wneud hynny. Ond ga i ofyn i chi cyn bod fi yn troi at y panel, beth, beth yw'ch barn chi ar hyn? Be, be, sut ydych chi'n asesu'r sefyllfa ar yr ynys ar hyn o bryd? Dwi yma ar ran deg sef datblygiadau egni gwledig a da ni yn gwastad yn galw am safonau cenedlaethol ar berchnogaeth leol a buddion cymunedol. A da ni yn gweld yn ein gwaith ni bob dydd lle ar lawr gwlad. A hefyd mae gwaith ymchwil yn dangos os ydy'r prosiectau yma yn brosiectau masnachol, mae'r elw i gyd yn mynd ac yn gadael Cymru. Ond os ydyn nhw yn brosiectau cymunedol, mae'r arian yn aros adra. A dwi'n meddwl, mae, mae, yn yr oes ohoni, ma' ma'r ma'n cymuneda ni angan bob cymorth sydd ar ga'l iddyn nhw 'lly 'de? M-hm. Wedyn swn i'n ca'l gwbod be' 'di barn y panel am hyn. Reit, cyn bo fi yn mynd at y gwleidyddion achos ni 'di clywed tipyn wrthoch chi yn barod yy gai ddod a a a chi yy mewn fan hyn yy Dafydd Gruffydd yym o Fenter Môn. Yym ma' rhaid bo' chi yn rhinwedd eich swydd chi, yn ymwneud tipyn â'r maes 'ma ac yn gweld yym falle y y y y farn gymysg sydd i ga'l o bosib a- a- am hyn ar y ar yr ynys? Wel ma' 'na ma' 'na ma' 'na farn cymysg ma' 'na wahanol gynllunia a ma' 'na wahanol modela yym ma' Menter Môn yn yn fenter adfywio gw- ardal ac rhyw bymthag mlynadd nôl dyma ni'n cychwyn ar gynllun Morlais A be mae Morlais yn ceisio wneud ydy uh, cymeriad nerth y llanw a droi yn drydan, a hwnna'n drydan gwyrdd. Ond mewn, a trwy wneud hynny, dyn ni'n gobeithio creu, creu swyddi, datblygu sgiliau, gweithio fo'r gadwyn gyflenwi. Mewn gwirionedd, beth ydy Morlais i ni ydy cynllun adfywio. Mae'r trydan bron yn, yn, yn eilbeth a defnyddio hwnnw, a dyn, da ni'n ceisio ad, um, echafu'r bydd yr ardal leol. Felly, fyswn i'n cytuno hefo Osian, ma', ma' dyna ydy'r delfryd, bod yr bobl leol yn cael y budd cyflawn o'r adnodd lleol. Um, yn amlwg, dydy hwnnw ddim yn bosib ar bob achlysur, mae rhai o'r cynlluniau mae'n anfarth, ond mae angen newid y cydbwysedd, felly bod y gymuned sydd yn, cymer, sydd yn cario'r faich hefyd yn cael y budd, a tydi'r cydbwysedd 'na ddim wastad ddim yna, ond mae'n rhywbeth 'da ni'n ceisio gwneud efo cynllun fel Morlais a gobeithio cynlluniau eraill hefyd. Mair, yy beth fysa chi yn dweud i Osian, a shwt fysa chi'n ei ateb i gwestiwn e yn fanna? Wel, dwi me'wl ma' ma' Llywodraeth Plaid Cymru oeddwn i'n deud yn y maniffesto bo' ni isio strategaeth yy ynni i Gymru sydd yn blaenoriaethu perchnogaeth gymunedol a budd cymunedol o gwahanol brojecte a sefydlu corff ynni yym Cymru i fod yn edrych ar y projectau mawr yna, sicrhau bod y budd cymunedol, dan ni eisiau gweld o leiaf 15 i 25 y cant o, o brojectau yn dod â budd cymunedol, um, ac mae yna, um, yn sicr yn Ynys Môn, um, mae Ynys Môn yn arloesi yn y maes ynni, da ni wedi clywed am morlais, ynni, ynni llanw, ynni solar, hydrogen, da ni wedi, da ni um, uh, wedi gweld o ran y, y, y, yr Urdd a yy cynllun hydrogen yn yn pweru yr Urdd yma so ma' 'na yym arloesedd yn digwydd yma ag mae o'n ca'l effaith yym ar economi leol yym a cymuneda lleol a ma' raid i ni flaenoriaethu hynny. Ond ma' 'na gost i hyn yndos e? Oes oes yn t'mo' ma' m- yn amlwg ma' 'na gost a ma' rhaid i ni gyd-weithio yy efo partneriaid yym o o ran yy edrych ar y strategaeth y- ynni a sut 'dyn ni'n gwireddu hynny ond does 'na ddim strategaeth wedi bod a ma' angen i ni fod yn uchelgeisiol o ran be' 'dyn ni'n gallu gyflawni mewn llywodraeth a gweithio efo cymuneda ar hynny. Yy Dafydd yy Wyn Thomas ga'i ddod â chi mewn fan 'yn yym falle ddewn ni nôl yn y man i sôn am y sero net a dymuniad Plaid Cymru i gyrraedd hynny erbyn 2040 ond wrth gwrs ma' Reform yn erbyn hynny.
Da ni mae da ni efo approach wahanol iddo fo deud y gwir da ni'n meddwl. Dwi'n dwi'n cytuno yn llawn bod ma' yy pŵar llanw mae o ddim yn ca'l 'i yym datblygu gymaint a dylio fo fod. Da ni'n gweld y pŵar o gwmpas Ynys Môn, dach chi'n mynd i'r Skerries yr Menai Strait lle oedd honna a ma' pŵar y môr yn anhygoel a be' sy 'di'r peth gora' amdan pŵar y môr ydi Dim fel y gwynt neu solar na dim byd fel hynna, dach chi'n gallu planio pa bryd mae'r pŵer yn hitio'r grid, am faint mae'n mynd i bod, a cryfder y pŵer, a dwi'n meddwl y datblygiad sydd wedi cael ei wneud yn lleol ar y technoleg yna, rhaid i ni pwsio ymlaen rwan. Rhaid i ni ddim jyst planio, planio, rhaid i ni wneud rhywbeth efo'r technoleg yna. A dwi'n meddwl mae'n bwysig, rhaid i pobl lleol cael y jobsus yma, ond hefyd, Da ni di colli capasiti yn Cymru i neud steel. Da ni colli Port Talbot. A da ni di colli open cast mining yn y valleys. Ac oedd hwnna mynd i... A t'mod, da ni'n colli y resources yma a da ni angen ail ddiwydiannu yn Cymru a dod a'r industry yn ôl a trio bildio gymaint a'r technoleg ma da ni'n gallu neud yn Cymru. Dod â jobsus yn ôl, ac efo'r jobsus yn y cymuned, dan ni'n cadw pethau fel y cymunedau'n byw a'r iaith yn fyw, a dyna 'di'r pethau bwysig amdan hyn. Joanna Stallard, beth fysa chi yn dweud? Wel, dan ni'n falch o'n record ni um, yn y Deyrnas Unedig ac o fewn Cymru yn blaenoriaethu y swyddi gwyrdd cynaliadwy yn um, Cymmeryd mantais o'r adnoddau sydd ganddyn ni yn yn lleol, sicrhau bod ni'n blaenoriaethu y swyddi yn yr ardal lleol. 'Dan ni is- ei- eisio cefnogi unrhyw blaid sydd isio cario mlaen y waith 'dan ni 'dan ni wedi bod yn neud. Dwi yn poeni yym gyda yym nifer o pleid arall, nid nid jyst Reform, amdan yym mynd yn ôl ar y yy zero net dwi'n meddwl yym swydd ni rŵan fel plaid yn y s- yn y Senedd yym sy ddim yn yn llywodraethu ydi yym gofyn y cwestiyne caled amdan neud yn siŵr bod ni'n rhoi'r amgylchedd yym fel y blaenorieth o hyd. Osian be' newch chi o'r hyn 'ych chi 'di clywed gan y panelwyr hyd yn hyn te? Yym s- s- swn lico chydig bach fwy o gig ar yr asgwrn yn enwedig sôn am sut mae'r pethau yma'n mynd i ddigwydd, er enghraifft y, y swyddi, swyddi yn y diwydiant gwyrdd, sut da ni'n mynd i gadw heini'n lleol. Mae, mae mor bwysig bod gennym ni gyfleoedd i bobl ifanc yr ardal yma, lle bod nhw'n mynd ar draws y ffin a mynd i wledydd eraill i mynd â'i arbenigedd nhw fan nhw. Mae gennym ni yr angen ar gyfer y bobl leol sydd yn ffynnu ym myd gwyddoniaeth a pheirianneg. Da ni angen nhw yma. Sut, sut maen nhw'n mynd i wneud yn siŵr bod y bobl ifanc yma yn aros yn ein cymunedau ni? Mm, na i fynd nôl at fanna.
O'n i'n gweld, o'n i'n gweld chi nodio'ch pen fanna, chi gyda, gyda spectol, o'ch chi'n nodio'r, nodio'ch pen yn cytuno gyda beth oedd Osian yn dweud yn fanna? Oedd o'n, um, dwi'n hoff ofnadwy o fanylion. Ac yn anffodus dwi'm di clwad dim manylion gin y panel heno ynglŷn â sud ma' nhw'n mynd i neud creu ynni yym gwyrdd, sud ma' nhw yn mynd i neu' hynna'n gymunedol. Un o'r llyffetha'r mwya ydi cyfalaf a mae'n anodd iawn i gwmni yy enwedig dudwch Menter Môn ma' nhw wedi ca'l pres i Morlais ŵan dwi'n me'wl bo' nhw'n ca'l deg miliwn gin Ewrop a wedyn di ca'l deg miliwn o rwla rwla arall. Sgynno nhw mo'r arian i roid y twrbeini i mewn. Maen nhw'n ddibynnol ar gwmnïau trydydd parti i roid y tyrbeini yn y môr, a 'dan ni'n dal i ddisgwyl hynna wedyn. Dwi'n meddwl na'r llyffetha'r mwya ydi arian cyfalaf. A wedyn, sud, os fedrith y panel ddaetho ni, sud maen nhw, y manylion o sud maen nhw'n mynd i gael eu strategaethau i weithio, mi fysa hynna'n wych. A ma', ma' 'na un llaw wedi codi fan hyn, ie, chi fan'na. Diolch yn fawr, dwi'n cytuno efo Ieuan bod isio hyrwyddo yr 'Dan ni yr llanw ond hefyd 'dan ni isio gneud efo'r haul a'r gwynt ond dwi'n meddwl pan 'dan ni'n sôn am ynni 'dan ni'n sôn am rei un o'r petha fwya creiddiol sydd yn gwynebu parhad y ddynoliaeth i radda achos newid hinsawdd ydi y peth sydd yn bygwth ni fwy na dim byd arall ynde? A 'dach chi'n berffaith gywir i ddeud ma' gynnon ni adnodda ar yr ynys 'ma fel defnyddio rheini. O'dd John o Stalard yn cyfeirio at mor wych o'dd bod Starmer wedi dweud bod o isio adweithyddion newydd yn y Wylfa. Ga i atgoffa John a Staler bod hi ddeugion mlynedd ers i Chernobyl ddigwydd a cofiwch yr effaith gath hwnnw ar y diwydiant amaethyddol yma yng Nghymru, filodd o filltirodd i ffwr. Dydy uraniwm ddim yn cael ei gloddio yn Ynys Môn felly dydy o ddim yn un o'n adnoddau ni, nacdi? Fysa peryg yma am genedlaethau, cenedlaethau, cenedlaethau. Gofynnwch hefyd i i'r cwmni sydd eisiau datblygu yn y Wylfa, sef Rolls-Royce, sut maen nhw'n ymwneud efo arfau niwclear? Allwch chi ddim bod yn erbyn arfau niwclear ac o blaid Rolls-Royce. Diolch. Yn ni'n gwybod wrth gwrs bod Wylfa yn yn mynd yn ei flan, ond mae Rowlands, eich plaid chi sy'n llywodraethu bellach, o'n i'n clywed fan'na, mwy o fanylion. Pa fanylion allwch chi gynnig ynghylch yy eich eich cynlluniau chi yn y maes yma? Ie, dwi'n meddwl yym t'mod yn amlwg ma' mae e'n heriol o yy ers

lleol ac yy o ran polisi t'od odden ni'n o'n i'n sôn gynna' am dod â'r polisi yna i sicirhau bod pymtheg i dau ddeg pump y cant o yym yy projecte hynny sy dros ddeg miliwat yn dod yy a budd cymunedol wel d- do's 'na ddim polisi yn ei le sydd yn gorfodi hynny ar hyn o bryd. Yy o ran yr y pwynt yy o ran swyddi yym dwi me'wl yy ma' raid i ni fod yn gweithio efo yym y sector addysg bellach addysg uwch i fod yn sicirhau bo' ni'n yn hyfforddi pobl ifanc yn y meis- yn y maes ynni adnewyddadwy i fod yn cadw nhw yma ar yr ynys ac yn cadw nhw yng ngogledd Cymru yym ag hefyd yy edrych ar yym be' 'di'r polisi o ran yym prifysgolion ag ariannu prifysgolion a sicirhau bod pobl ifanc yn dod nôl yma i weithio yym t'mo' ma' 'na brojecte cyffrous ond 'da ni angen sicrhau bo' 'na pr- prentisiaethe a pethe yn mynd efo'r projecte yma hefyd. Achos gethon ni adroddiad yy Alan Milburn y cyn yym Ysgrifennydd Iechyd y Deyrnas Unedig heddi yn yn sôn bod yy diweithdra ymhlith pobl ifanc yn yn gwaethygu ar draws y Deyrnas Unedig felly yy Dafydd, swyddi, dyna beth y'ch chi'n sôn am swyddi yn gynharach. hynny sy sy bwysica i chi fan hyn? Dwi dwi'n meddwl a a a a ga'i jyst mynd nôl i i Wylfa. Dwi me'wl ma' dwi'n credu'n Wylfa fy hun oedd Chernobyl yn rwbath ofnadwy nath digwydd ond o'dd o'n Are Two Bee Kay Em reactor oedd o 'di diseinio gan y Soviets. Ni'm yn mewn i fanylion fan hyn nawr Dafydd. Ocê ocê. Ond o- ond o'dd o 'di torri corneli ac o'dd o mewn shed fel allan yn fyn 'na. Yn Wylfa mae wahanol technoleg... A beth am y swyddi te achos ma' 'na... Efo'r swyddi efo Coleg Menai yn lleol a petha fel 'na Dan ni isio dod â'r pobl ifanc i mewn i'r swyddi a dod i fyny a, efo Wylfa. A mae'n bwysig iawn, efo'r renewables sydd ganddyn ni ar y funud, mae yna broblem efo pan maen nhw fyny a lo, di gormod o egni a da ni'n talu un a hanner biliwn blwyddyn dwytha i deith nhw troi y tyrbi, tyrbina off. Mae'r Wylfa yn bwysig iawn fel stopgap So wedyn, pa mae'r renewables mae'n gweithio, mae o yna iddyn ni. A hefyd, dwi jyst gorau dweud, Mae yna data centre. Oedd o eisiau dod i Ynys Môn, oedd o eisiau creu data centre yn Octel. A'r unig peth sy'n fyna ydy concrete, asbestos, a mae o'n edrych yn ofnadwy. Ac un o'r rhesymau gafodd o'i uh, refused gan Anglesey Council Planning Department, ond dweud o'n mynd i ddim edrych yn dda ar o lad. Da ni'n gorfod cael yr joint up thinking yma hefo'r wahanol industries a dod â nhw i'r ynys. Yeah. David, mae yna ma law fyna i ddechreu chi fyna, sir. Ie, yeah, chi. Yeah. Yeah. Um,
Mae mudiad gwrth-niwclear pawb yn cynnal cyfarfod cyhoeddus nos Iau nesaf yng Nghapel y Maes, Bangor, a ydyn ni wedi gwahodd arbenigwr ar diwydiant niwclear, Doctor David Hawke o Brifysgol Aberdeen, i rannu ei brofiad, i brofi bod y model Rolls-Royce am adweithydd modiwlaidd, a mae yn un mawr gyda llaw, nid yn un bach o gwbl. Uh, mae'n mynd i danseilio yr holl achos economaidd dros hynny. Ond yn fwy brawychus byth, mae wedi gwneud ymchwil manwl ar be mae wedi gweld o gynllun adweithydd Rolls-Royce ar hyn o bryd. A beth sy'n wirioneddol yn codi braw yw bod nhw'n barod i dorri corneli diogelwch bod 'na ddim cynhwysydd dwbl mewnol o gwmpas y craidd yn bylydrol a bod 'na ddim cynhwysydd o dan yr adweithydd chwaith. Felly, chi weld, mae, mae Rolls Royce allan i wneud arian mawr ar gefn ninnau fel trestalwyr, a dwi'n croesawi'n fawr penodiad Adam Price fel gweinidog uh, menter cysylltedd ag ynni yy newydd yn Llywodraeth Cymru ac mae e'n neud syne calonogol iawn yn barod ynglŷn â datblygu yy cynllunie ynni adnewyddadwy yn ar raddfa eang a gobeithio felly ga- gawn ni weld llwyddianne fel ynni Ogwen, ynni Padarn Peris yym Awel a Mantawe i gyd yn gynllunie dan berchnogaeth leol yn ca'l 'u ailadrodd ar sail llawer ehangach ledled Cymru. Diolch. Mae'r gair ola' 'da chi i i chi yym Adam Price wedi bod yn gadarn iawn yy dros wel dros y deuddydd nesa yn yn gosod 'i yy 'i stondin e e e mas. Yym be' newch chi o'r hyn yy ma' mae e wedi dweud? Ie dwi me'wl yym ma' yy mae'n gyffrous iawn a ma'n mynd ar be' oedd yn yn yy yn yn yy maniffesto ni yym m- ma' rhaid i ni ga'l strategaeth ynni sydd efo cymysgedd yy ynni a a bod y yy bo' ni'n blaenoriaethu'r budd cymunedol hynny.

Croeso nôl i Pawb a'i Farn o faes Eisteddfod yr Urdd ar Ynys Môn. Heb oedi, fe ewn ni'n syth ymlaen at ein hail gwestiwn ni heno, sy'n dod gan Will Hughes. Will, beth yw dy gwestiwn di?

sefyllfa ar hyn o bryd o ran costau bwyd a'r, fel o'ch chi'n sôn, ie, yr hyn sy'n cael ei gynhyrchu fan hyn o ran bwyd yy ar yr ynys? Ie, yn fab ffarm, yym, 'da ni 'di crybwyll yr cynll- y cynllun ffermio cynaliadwy yn barod. Dwi'n me'wl fod yym, 'da ni 'di sôn, ma'r pleidlais 'di sôn fod o isio neud addasiadau i hwn, pa addasiadau ma' nw'n ella yn awyddus i neud, sud ma' hynna'n mynd i gefnogi'r diwydiant amaeth, a sud fydden ni'n parhau i gynyrchu bwyd a'r gost hyfforddiol i deuluoedd a bwyd maethlon iddyn nhw hefyd a sut fedrwn ni cefnogi'r teuluoedd mae er mwyn nhw'n gallu gael y bwydydd yym maethlon yma 'dan ni'n gynyrchu. Ti yn fab fad, maen nhw'n agos, o'n i'n agos. Diolch Wil. Uh, Dafydd, uh, Dafydd Wyn Thomas, fi'n i droi ato chi yn syth. Bys da chi, bys ar y ffôm i weid uh, ar hyn, sut fysa chi yn, uh, yn, yn ateb cwestiwn Wil fyna? Dwi dwi me'wl rhaid ni rhoi mwy o support i ffermwyr yn Cymru a dwi me'wl fel o'n i'n deud d- 'dan ni isio gweithio efo plaid i i fformia'r Ess Eff Ess a ma' 'na rheola' yn fynna amdan ten percent fallow land a petha fel hynna ma' petha angen newid a os 'dan ni efo tir dda yn Ynys Môn 'dan ni gor'o' defnyddio gymaint 'sa ni'n gallu. Dwi fy hun fel ffermwyr 'dan ni 'di neud Da ni 'di agor goedwig fawr, da ni 'di neud pethau'n hunan i dod â wildlife a creu gwahanol environment a dod â gwahanol anifeiliaid i mewn. Ond mae'n bwysig iawn cael y balans a dwi'n meddwl efo'r reform yr SFS os fedran ni gweithio efo'i gilydd dwi'n meddwl fedran ni neud o'n dda i ffermwyr a pobl ifanc yn hynna. Ond dwi'n gorfod deud efo'r costa' byw ar y funud hefo yym supermarkets bob dim fel hynna Be dach chi'n gorfod sylweddoli ydi, mae'r average margin maen nhw'n wneud ta 2 i 4%. A dwi, fi fy hun fel producer bwyd, un o'r taxes mwyaf da ni wedi cael blwyddyn yma ydy'r EPR packaging tax. So na i jyst deutha chi, os da chi'n cael pallet o boteli neu rhywbeth fel hynna, o blaen, oeddech chi'n prynu'r pallet am 250 o bunnoedd. Mae yna can punt o tax rwan ar bob pallet o boteli. As pe oeddech chi'n rhoi hynna trwy production line a ma'n adio costau i pawb fel hynna mae o'n ca'l ei pasio mlaen i pobol a dwi me'wl rhaid i'r llywodraeth neu' llai o d- trethi ar y busnesa ma achos yn y diwadd ni sy'n talu. Wel ma' hwnna'n gwestiwn i Joana Stallard a a'ch plaid chi yym bod angen gostwng trethi er mwyn helpu yy busnese yn enwedig busnese fel rhai odd odd Dafydd yn sôn amdanyn nw. Wel beth faswn i'n dweud sy'n a- yn amlwg yn wahanol i Dafydd ydi ma' lot o'r probleme sy wedi ca'l ei achosi yn ymwneud â Brexit yym nid yn unig eu cynhyrchwyr on' y pobol sydd yn yym yy yym prynu bwyd bob dydd yym ma' ma' hyn yn rwbeth ma'r costie bwyd yn effeithio pawb yn y yn yr allwe'n a ma' 'na pethe 'dyn ni wedi edrych arnyn n'w fel y llywodraeth i sicirhau bod ni'n gallu dod i'r afael ar yr argyfwng costie byw. Dwi gwbod ma' Rachel Reeves wedi neud y discount ar Vee Ay Tee yn ystod yr haf eleni. Mae wedi neud yym yym sh- gy- yy kind of tr- yym brêc a egwyl ar trethi ar gyfer yr yy Haitch Gee Vees oherwydd 'dan ni'n gwbod bod n'w wedi ca'l eu effeithio gyda'r yym mynd ar yy a dod a'r a'r bwyd hefyd yy i'r archfarchnasoedd yym 'dan ni gwbod bod 'na pethe o fewn yym yr archfarchnad 'dan ni'n edrych arnyn n'w i neud yn siŵr bod ni yn yym dod â'r pwysau i lawr i'r pobol sydd yn prynu o o o ddydd i ddydd. 'Dan ni yng nghanol storm rhyngwladol felly mae'n bwysig bod ni yn cymeryd y camau. Yym esiampl arall dwi'n gallu meddwl amdano fo off top fy mhen i ydi neud yn siŵr bod plant yn yr ysgol yn yn derbyn bwyd bob dydd. Ma' 'na pethau sydd yn digwydd Yym a 'dan ni angen i yym Llywodraeth yn y Senedd cyd-weithio yym i gweld sut 'dan ni'n yym trio datrys rhwbeth sy'n andros o heriol. Newn ni jyst sôn am storm ma' 'na storm efo lle yn digwydd y tu allan i ni'n clywed yy yn iawn fan 'yn. Yym Mair Rowlands gai ddod â â chi mewn fan 'yn. Yym un peth sy 'di bod yn y newyddion yn ddiweddar o ran prisie bwyd yw'r hyn sy'n digwydd yn yr Alban gyda'r SNP a hynny yw bo' n'w yy wel ma' n'w 'di ma' nw'n neud tro pedol erbyn hyn ond o'n n'w isie rhoi cap ar brisiau bwyd ar gyfer nwyddau yym yy ar nwyddau fel yy llath a a wyau ag ati. Ydy hynny'n rhywbeth bydde Plaid Cymru yn ystyried o gwbl i i fynd i'r afael â'r sefyllfa 'ma? Yn sicr mae cynnydd mewn costau bwyd yy a chwyddiant yn cael effaith ar yy y gostau byw yym a mae raid i ni edrych ar yy mesurau posib yy i i helpu pobl yy ma' hynna'n cynnwys rhai o'n cynlluniau ni o ran gofal plant, pryd ysgol am ddim ond hefyd 'dan ni isio ca'l strategaeth yym bwyd i Gymru yy edrych i fod yn cynhyrchu mwy o fwyd yn lleol yym. Ond ydi hynny myn' i helpu gyda choste? Bydde hynny yn neud pethe'n ddrwtach, na fydde fe? Wel ma' gallu dod â brisio prisio lawr o ran bo' ni'n defny- bo' ni wedyn yn defnyddio'r bwyd yna a cynhyrchu mwy o fw- w- fwyd yy yma yng Nghymru yy 'dyn ni yy Efo'r yym yy asiantaeth datblygu yym economaidd 'dyn ni isio bod yn cefnogi yy y maes cynhyrchu bwyd yy ma' gennon ni brojecte gwych yma yym a yy yn yn Ynys Môn yy Menai Mussels, Halen Môn 'dyn ni hefyd isio edrych ar sut ydyn ni'n hyrwyddo yy ein cynnyrch bwyd ar draws y byd yym ag yy yn sicir Yym mae 'na le o ran yr sector amaethyddol, mae'n cael effaith ar ein cymunedau gwledig ni. Yym 'dan ni er enghraifft Plaid Cymru wedi gwrthwynebu yr y ffarm solar yy ar Ynys Môn yy gan bod o yn echdynnu o'n tir amaethydd- amaethyddol ffrwythlon ni. Yym Dafydd yy Gruffydd ga'i ddod â chi'n ymryn achos ni'n sôn am brisiau bwyd ond mae hyn i gyd yn ymwneud â chostau byw yn fwy cyffredinol a ma' rhaid... Ie. ...bo' chi yy ym Menter Môn yn clywed bod yr esgid yn gwasgu ar ar ar ar lot o bobl ar yr ynys. Yndan. Digwydd bod yr un gyfrifol am bartneriaeth bwyd Ynys Môn. Ac wthnos dwetha oeddwn i'n clywed am ffigyra gordewdra ymysg pobl ifanc. A mae Ynys Môn ydi un ai rhif un neu rhif dau trwy Gymru. A mae yna gysylltiad uniongyrchol rhwng gordewdra a tlodi. Ac yn amlwg, mae, wedyn mae'n gordewdra hefo impact ar gwasanaeth iechyd ac yn y blaen. Felly mae yna, mae yna, mae o'n broblem ar Ynys Môn. Da ni hefyd, hefyd yn gweithio efo ysgolion a awdurdodau lleol er mwyn cael mwy o gynnyrch Cymraeg ar fwydlenni ysgolion. Mm. Er mwyn cadw'r bent Cymraeg o fewn Cymreig o fewn yr economi. Felly mae yna fanteision o gynyddu faint o gynnyrch lleol sydd ar gwydlenni yr ysgolion i'r economi hefyd. M-hm. Yn yn amlwg o'n i'n sôn am goste bwyd. O' chi o sori so dach chi eisiau dod mewn? Ie dewch ie dewch chi mewn fan 'yn. Yym i- d- dau beth yy o ran y diwydiant amaeth yym o'dd Brexit yn gam mawr yn ôl. 'Dan ni 'di colli'r sicrwydd o gyllideb dros chwe blynadd. Mae hwnna 'di mynd yym ac yy yy ma' ma' hynna o ran ffermio yn gam mawr yn ôl ac wrth gwrs yy ma'r cynllun newydd 'di dod i fod yym dwi mawr obeithio neith Plaid Cymru symleiddio llawer iawn ar y cynllun 'ma, neud o'n fwy deniadol i ffermwyr. Ond dod nôl i gosta' byw, Yym, mae rhaid derbyn bod beth sydd wedi digwydd dros y chwe mis dwytha yma wedi rhoi sbaner mawr yn yr economi. Mae rhyfel Trump yn Iran wedi creu bob math o helbulon i ni. Ond pan ydych chi'n edrych ar gostau'n byw yn hanesyddol, um, mae yna ffigurau newydd ddod allan yn dangos y fasged fwyd Ugain mlynedd yn ôl yn costio 80 punt. Yr un fasged fwyd yn 2024 yn costio 70 punt. Wedi a, a chymod, di cymryd chwyddiant i mewn. Wedyn mae costa bwyd fel rhan o gyllideb y tu wedi dod i lawr. Ond beth sydd wedi digwydd, wrth gwrs, yn y cyfamser mae costa Yym y tŷ hŷn a'i gnesio wedi mynd i fyny'n aruthrol. Ond yy yym yy ch'mo' ma' rhaid rhoi costau bwyd yn y gyd-destun. Yym ddiolch i rioed yn gweithio gin lleiad i roi bwyd ar y bwr' ac ydach chi 'di gneud yn ystod y y bum mlynadd ddwytha 'ma. M-hm. Os na unrhyw un arall fan hyn yn gweld bod yr esgid yn gwasgu o ran ie chi fan 'yn ie yy Llywela ie. Ie dwi'n timlo bod rhei o'r polisïau, maen nhw'n rhaid y pres yn ôl yn pwcedi ni, ond dydy o ddim. Mae'n wsos yna tymor, wsos yma mae bwydo pawb jyst yn drud. Mae costau byw, mae, mae da chi'n cymryd o un, a da chi'n da chi roi fy un a cymryd o'r llall. Dydy bwydydd am ddim i'r plant ysgol yn dod ddiolchgar, ond pan mae'n dod i hanner tymor, chwech wsos, saith wsos gwyliau'r ha, um, gwyliau'r ha, diom byd, diom yn twtio yr asgwrn o gwbl. Mae prisiau hynny mynd i fyny, prisiau petrol mynd i fyny jyst er mwyn i fynd i allan i gael pres cyflog yn ôl. Mae, dwi jyst teimlo fatha bod um, beth sy'n cael ei roed yn ei le dim digon. Da chi'n, mae'n dod i fewn, helpu chdi bach, ond mae'n mynd allan ddwy waith.

yym y teuluoedd ar incwm isel yy ag yr cynllun gofal plant t'm' ma'r ma' gofal plant yy ar ei ucha o ran prisiau yng Nghymru ar draws y Deyrnad Unedig a 'dyn ni isio helpu teuluoedd o ran costa byw o ran gallu mynd nôl i weithio yym ag o ran yr y cynllun yym pryd ysgol am ddim yn amlwg nethon ni ddod â hwnna mewn ar gyfer yym ysgolion cynradd o dan yy ddylanwad Plaid Cymru yy ar Llywodraeth Lafur ac yna wedyn 'dyn ni isio dod â hwnna mewn yy ar gyfer yym plant yy ysgolion uwchradd... Erbyn diwedd y t- erbyn diwedd y ty- tymor y Senedd hon yntyfe? Sy'n f- o bosib yn rhy hwyr i rhai bobol. Wel a- ma' ma' ma' hynny'n heriol a ma' raid ni hefyd edrych ar weithio yy efo llywodraeth yy Prydain hefyd i fod yn edrych ar be' 'di'r setliad ma' ma' Cymru'n ei ga'l i sicirhau bo' ni'n ca'l yym arian teg i ddelio efo anghenion pobol Cymru. Ydi Llafur yn cymryd cymryd cyfrifoldeb fana o ran y setliad teg i Gymru? Dyle fod fwy o gy- o arian yn dod i Gymru. Wel dwi'n meddwl ddylie bob blaid yng Nghymru sy'n llywodraethu yn y senedd gwthio am mwy o arian ond beth dwi'n meddwl sydd yn rili bwysig ydi 'dan ni 'dan ni'n cytuno 'dan ni angen mynd yn bellach gyda beth 'dan ni'n yym cynnig i i yn enwedig i pobol yn ein cymdeithas sy mewn sefyllfa fregus on' i neud hynny ma' rhaid iddyn ni bod yn onest amdan o le ma'r arian yn ddod sut 'dan ni'n mynd i yym gallu cyflawni y pethe 'dan ni wedi 'u gaddo a dwi yn poeni Mair amdan y ffaith bod plaid wedi gaddo lot o pethe a kind of dweud 'drych ar beth ma' llafur 'di neud 'dan ni mynd i m- g- mynd ymhellach. Ma' n'w wedi neud hynny gyda gymaint o pethe ond os 'dach chi yn gwthio am y manylion dwi dal ddim yn kin' of convinced bod ni wedi clywed o lle yn union fydd yr arian yn dod a be' sy mynd i ca'l ei dorri felly dwi'n meddwl 'dan ni angen y tryloywder yn yn eitha sydyn oherwydd ma' pobol wedi pleidleisio dros newid a ma' nw'n disgwyl yr atebion. Wel ma'r cabinet 'di 'di bod mewn lle ers pythefnos yn amlwg gathoch chi ddau ddeg saith mlynedd i i i drio gweithredu ar y pethe yma yym ag ma'n yy gweinidog cyllid ni Elin Jones a- wedi mynd ar waith i fod yn edrych a trafod efo'r Trysorlys o ran yy ein blaenoriaethau ni a'r cynllun gofal plant a edrych ar sut ma' hynna'n ffitio fewn o fewn y gyllideb. Na ni. Diolch yn fowr iawn. Newn ni ddod... O na ma' 'na ma' 'na bwynt. Ie ew- ewch Sian beth beth hoffech chi ddweud fan 'yn? Ga- gai sori fynd yn ôl at ynni 'c'os ma' ma' nath rywun sôn gynna' ma' ma' ynni yn yn rhan greiddiol... Clymwch e mewn â'r pwnc hwn nawr Osian achos 'yn ni 'di trafod ynni yn barod ond... O- ond mae o'n rhan greiddiol o gynhyrchu bwyd mewn ffordd dydi? Wedyn os allwn ni ga'l y pris yr ynni i lawr Mae ma bwyd yn mynd i fod yn rhatach, a be, be dwi'n meddwl ydy, mae'r ma, ma cwmnïau mawr, mae cwmnïau ynni mawr yma lle, maen nhw'n gwneud biliynau mewn elw, a maen nhw'n deud, yn y, pan maen nhw'n torri'r biliau i lawr, maen nhw'n deud, o, oh, um, bod rhan o'r bil uh, yn buddsoddiadau ar gyfer y dyfodol. Wel, maen nhw'n deud hyn ys blynyddoedd. Da ni dal ddim wedi gweld ffrwyth yr ymchwil yma a'r datblygiadau yma a'r buddsoddiadau yma. Felly, sut ydan ni'n mynd i wneud yn siŵr bod y cwmnïau ynni'n dod â'u prisiau nhw i lawr fel bod yn y diwedd bod costau creu bwyd yn dod i lawr, diesel yn dod i lawr? Mae 'na'n gwestiwn teg ond mae'n...
Ma'r 'na i ofn mae'n gwestiwn ar gyfer diwrnod arall achos mae rhaid ni symud mlaen at ein cwestiwn ola ni heno ac ma'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Endaf ap Ieuan. Endaf beth yw eich cwestiwn chi? Mae pawb lleol yn ymwybodol fod Cau Pont y Borth nifer o weithiau y wythnos hon yn unig wedi creu trafferthion mawr. Mae poblogaeth Ynys Môn yn 70,000 yn ystod, ac yn ystod wythnosau fel hon a nifer o rai eraill yn ystod y flwyddyn, mae o'n o leiaf dyblu. Dyw'r cysylltiadau trafnidiaeth ddim digon da. Be' 'dach chi'n mynd i neud i wella'r sefyllfa? Ie, cwestiwn perthnasol iawn yy yr wthnos hon a fi'n credu bod falle pob un ohonon ni fan 'yn wedi ca'l ein dal yn y yn y yn y tagfeydd yy ar dros yy ar draws y bont yy rhywbryd yr wthnos hon. Cyn bo' fi'n mynd at y panel nôl atoch chi yn dal soniwch am eich defnydd chi o'r o o'r o'r pontydd te fan hyn yy yn yr ardal. Wel fel r- rywun sy'n byw y lleol wrth gwrs 'dan ni'n defnyddio'r pontydd yn yn ddyddiol bron a bod. Yym ond yng nghefndir i fel meddyg Yym mi fyswn i'n mynd ymhellach o- d- drw- drwy dy- drwy y cefndir hwnnw sy'n mynd ymhellach ag yn deud bod y sefyllfa bresennol yn beryg yym cyflwch cy- cy- cyflyra' fel strôc neu drawiad y galon. Ma' bob un munud yn bwysig i'r gwasanaethau brys fedru cyrraedd claf. Ac mewn dynodiad fel welson ni wsos yma, mi fyswn i'n mynd cyn bellad a deud o bosib bod 'na fywyda yn gallu ca'l eu colli. M-hm. Bywyde a yy yym dwi'n deall bo' chi hefyd yn redeg busnes a bod pobol o bosib yn myn' i golli arian yy yy yy oherwydd hyn. Do n- digwydd bod yn gwisgo het arall felly yym dwi'n yy rhedeg busnes yn lleol a er enghraifft dy' Mawrth yym yn y tagfeydd ofnadwy welson ni dy' Mawrth mi gawson ni Lot o bobl yn ffonio ni'n deud bod nhw methu'n cyrraedd ni ac eisiau canslo eu tocynnau a mi gostiodd hwnnw dros 500 punt i ni mewn un diwrnod. Hmm. 'Na fe.
Yym o'n i'n jyst isio dod fan hyn yym Llywela o'n i'n gwel' chi'n nodio'ch pen fyn 'na. Chi'n credu bod angen gweithredu ar frys ar hyn? Yndw.
Dwi dwi'n byw yn Gaernarfon weithie ma' genna fi so't of job ail sy'n tra dy be'. A the fatha heno 'ma dwi 'di gor'o' cychwyn o Gnarfon am tua pump jyst er mwyn neu' siŵr bo' fi'n cyrradd y Maes ar amser ond dydi hyn ddim jyst yn broblam Urdd ma' hyn yn broblam bly- ers blynyddodd ma' 'na ma' 'na sôn am yr ail bont 'ma ers swn i'n pryd o's am byd i fod yn digwydd pawb yn gaddo ond 'dan ni'm yn ca'l 'im byd ma' tha udoch chi digon teg ma'n costio bywyda mae o'n costio busnesau, mae o'n cyn- codi prisiau, mae'n codi amser, mae petrol, diesel, mae o gyd yn ddrud, istad a gwastio fo ar y bont am ryw awr, awr a hanner, dy hunan deg yn y dyddiau yma. A o'n i'n gweld chi, syr, yn y cefn fyna yn y yn y yn y siwmper yy goch fyna. Chi'n cytuno? Be' chi'n credu sy angen neud i fynd i'r afael â hynna i ddatrys y broblem te? Wel, dyn ni'n sôn am yr trydydd bont ers blynyddodd, um, a mae'r llywodraeth dwytha uh, wedi stopio gwario ar drafnidiaeth am bod o'r un drud. Roedd anffodus, um, sam dewis, mae rhaid ffendio y pres o'r wla i gwneud yr, y trydydd bont, Mae'r M4 yn Gaerdydd. Yym, mae'n an- hanfodol i i i bywyd Cymru a busnas Cymru bod y bod y prosiectau 'ma yn mynd yn eu blaen. Hmm.
Mae Rowlands, fi'n dod yn syth atoch chi. Yym, trydydd, trydedd pont, 'na be sy angen, ie? Wel, dwi'n meddwl, gynta', mae 'di bod yn hynod rhwystredig wsos yma i gymuneda' yr ddwy ochor yn Fenai a pobol yn Tŷ Tŷ, Eisteddfod yr Urdd ag yym i i i i i Môn am wahanol resyma'. Yym ma' yy y gwaith yma fod wedi gorffan blwyddyn yn ôl ar bont Menai yym a yy dwi'n falch o weld fod Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn frys ag o'dd 'na ddim tagfeydd heddiw achos bo' n'w 'di roid yym swyddogion traffig yn 'u lle yy a ma'r yy Dirprwy Weinidog yym dros Drefnidiaeth wedi neud datganiad heno hefyd yn datgan yn glir bod o yn flaenoriaeth i Llywodraeth Plaid Cymru i fod yn edrych ar ateb hir dymor. Ond nath Rhun ap Iorwerth mewn cyfweliad yr wythnos hon, nath e ddweud bod angen sicrhau gwytnwch y croesiad ar gyfer y dyfodol. Beth mae hwnna'n golygu? Wel, dwi'n meddwl mae gennym ni ddwy bont, oes, mae angen sicrhau bod rheina yn, yn, yn, yn gweithio yn fwy gwydn ar gyfer y dyfodol, um, Mae angen edrych ar ar ar datrysiada. Ma' 'na sôn am drydydd bont ma' angen edrych be' 'di'r holl opsiyne sy mynd i weithio. Fyse chi o blaid hynny?
Wel dwi meddwl yy yn sicir mae o ar y bwrdd fel un o'r opsiyne on' ma' angen yy dwi 'di gofyn am gyfarfod efo'r Dirprwy Weinidog yym Trafnidiaeth er mwyn edrych ar be' 'di'r opsiyne i hynny yn y tymor canolig y t- a'r tymor hir yym a dwi siŵr bo' l- gen lawer o'r gynulleidfa yym sylwada' a syniada ar hynny. Yym dydi o ddim yn unig yn effeithio y 70,000 o bobol sy'n byw ar Ynys Môn yy effeithio cymuneda yy ar draws cy- gogledd Cymru on' mae hefyd yn ca'l effaith ar economi a drafnidiaeth ar draws Cymru ma' gennon ni 'dyn ni 'di sôn am yr holl brojecte yma yy ma' gennon ni Wylfa ma' gennon ni'r par- yy porthladd yym y porthladd rhydd yym a Caergybi sydd yy yr y cyswllt agosa at Ewrop yy i ddilyn ma' hynna i gyd yn ca'l gymaint o effaith os ydi'r pontydd wedi cau yym ac ma' yn sicir angen yym ateb hir dymor a ma' llywodraeth wedi ymrwymo i hynny. Yym Joana Stallard shwt fydde'r Blaid Lafur chi'n credu yn mynd i'r afel â hyn achos fe nath y llywodreth yy flaenorol yn yn yn yym ym Mae Caerdydd ddileu pob prosiect adeiladu ffyrdd mawr yng Nghymru. Dwi'n meddwl gyda'r fath o achos hon mae o mor enfawr mae'n bwysig i ni ddim yn edrych arno fo trwy lens kind of parti gwleidyddol yym mae o'n her i i unryw blaid a ma'r cyd-weithio ar y prosiecte fel hyn yn yn yn bwysig pwy bynnag sydd yn San Steffan a pwy sydd yn y Senedd. Yym. Os oedd trydydd bont yn ateb hawdd mi fase fo wedi digwydd yn barod. Mae o'n d- dangos eto y ddadl amdan y ffaith bod ganddon ni un cyllideb. Dydi hynny ddim yn n- n- newid gormod os 'dan ni isio cynyddu yy beth 'dan ni'n yym roi arian iddo fo ar un ochor ma' raid iddyn ni tynnu rwbeth arall felly dw- faswn i jyst eisiau bod braidd yn pwyllog am pobol sydd yn dweud o wel trydydd bont fel ma' hynny yn kin' of rhywbeth sydd yn digwydd yn sydyn ac yn datrys popeth achos mae'n an- andros o o gymhleth. Fel oedd oedd Mair yn dweud mae'n bwysig bod ni'n edrych ar beth sy ganddyn ni yn barod a sicirhau fod y fontydd sydd yna yn saff. Diolch. Ma' 'na... A a a fi'n ôl atoch chi Syr a wedyn 'da fi atoch chi Robert. Ia. Ia yym 'dach chi'n sôn am pres a do's na'm digon o bres ond o- 'dach chi 'di ffendio pres i plannu coed yn Uganda? Pa fath o help 'di hynny i Gymru? Ma' 'na gymaint o bres 'di ca'l ei wastio ar gwahanol schemes, mae o'n anghredadwy.
Yym ia, dwi'n meddwl bo' raid i ni sicrhau bod y pontydd gyn- sydd ganddo ni'n gweithio, ond dwi'n meddwl yn yr hir dymor ma' gofyn edrych ar yr holl strwythur trafnidiaeth, hynny ydi, Sut dach chi'n cael pobl a phethau o A i By, ac ella mynd heibio ec, gan gofio bod ni wrth gwrs mewn byw mewn ardal wledig a dach chi ddim mor hawdd datrys ag ydi o mewn dinas, ond eto wrth gwrs be sy 'di digwydd 'dan ni 'di gorddibynnu ar geir ar lyria a rheswm pam wrth gwrs 'dan ni'n mynd yn ôl wedyn at yr cwestiwn newid hinsawdd a'r chi yr yy olew glo ag yn y blaen yntydan a ma'n bwysig bod ni yn gwarchod yr adnodda naturiol sy gynddon ni gan gynnwys dŵr, a Dafydd yn cyfeirio at ganolfannau data, ydy rhywun edru edrych be di effaith hynny ar faint o ddŵr sydd gynnon ni mewn defnyddio toman o ddŵr, os cerwch chi i America mi welwch bod yna gymdeithasa yn gwthio yn ôl yn erbyn rheini yng ngwlad uh, Donald Trump sydd yn gyfaill mawr i Nigel Farage wrth gwrs. Diolch. Um, Ruby, fi'n bod o'ch chi eisiau dod mewn fan hyn ar drafnidiaeth, ie? Sôn am y, am y drafnidiaeth ar yr ynys. Sut mae hynny'n effeithio chi? Um, dwi'n mynd I ysgol so dwi'n byw yn Gaernarfon a mae ysgol uwchradd fi'n Bangor a bob bore pan saith mlyna- saith mlynedd yn ôl pan o'n i'n dechre ysgol uwchradd o'dd 'na yym tri bws o'dd 'na pump a pump cy ag tŷ tô yym ag oedd yn hawdd i fi ar y dechra cymryd bws pump a oherwydd oedd Pris bws yym pump a single yn pump deg ceiniog ag return yn punt o Ganarfon so oedd o'n rili hawdd i affordio mynd i ysgol. Hmm. Yym nathon n'w cymyd bys pump a i ffwr a wedyn odd 'na pump cy yym nesh i dechre cymyd hwnna ond mae bys ticed yr wsnos yn pump cy yn oedd yn arfar costio deg bunt Wan mae'n 12 bunt. Felly mae'r prisiau wedi codi fyna... Do. ...yy o ran trafnidiaeth yn gyffredinol ar yr ynys. Ma' 'na law arall fan hyn wedi codi, ia? Yym dwi'n gwbwl angyt- anghytuno 'c'os ma' gynnai gardyn bach yy 16 i 21 sydd yn roid y bysus am bunt iddyn ni. Ma' ticed diwrnod yn dair bunt so ma' 'na bethe wedi ca'l 'u neud amdan materion fel 'ma. Ma' 'na petha 'di ga'l 'u troi rownd. Iawn. Dafydd yy Wyn Thomas fi'n ymddod â chi mewn fan 'yn achos wi... 'dyn ni ddim wedi troi atoch chi. Ni'n sôn fan 'yn am brisie teithio yy fan hyn yy yn yr ynys ond hefyd wrth gwrs yr yr angen o bosib am drydedd pont. Ie. Be- ble chi'n sefyll ar hynny? Wel
d- yn maniffesto ni oedd ni rhoi ff- support llawn ni tu ôl yr Em Four Relief Road a ypgreidio'r A fifty five Expressway a ma' b- Pont Menai darn o hynna. Dwi gor'o' deud Oedd Llafur 'di deud amdan pres a bob dim fel 'na, oedd 140 miliwn 'di cael ei warstio ar y planning a consultation am yr M four relief road. T'od, ma' 'na wast yn y system a dyle hwnna cael ei investio nôl. Hefo Ynys Môn a'r dau bont, pan 'dan ni'n sbio ar y dau bont yna, A dach chi'n meddwl o Ynys Môn, dach chi'n meddwl ar Dau Bont na weithia'. Mae o olygfa iconic ac os 'dan ni yn mynd i bildio bont newydd neud crossing newydd rhaid o ffitio fewn efo hynna ma' bod yn am dau can mlynadd. Dwi fy hun 'di siarad hefo structural engineers a ma' nhw'n meddwl ella ma' 'na trydydd ffor o o dan y bont lle ma'r trên yn mynd oes 'na tsiawns o adio lôn arall a wedyn yn y bora ma' 'na capasiti extra mynd un ffor a capasiti extra mynd y ffor arall. Ag yn Dyna bysech chi'n hoffi hoffi gweld ie? Fy hun ia. Ag yn tystaddio efo'r cost of living dwi 'di siomi mewn ffor efo'r Urdd lleol yma 'da ni 'di codi bron iawn hanner miliwn o bunnoedd i'r Urdd a dwi 'di siomi pam fysa n'w ddim 'di rhoi disgownt i pobol lleol pobol lleol 'di codi pres. Diolch Dafydd ma' rai- ma' rai' fi ddod â hwnna i ben. A Enda fi jyst isie mynd yn syth nôl atoch chi i ga'l 'ych casgliade chi o'r hyn chi 'di clywed am y drafodeth hon o'ch chi isie Ie be' be'
dwi dwi'n teimlo mae'n debyg ella na ma' bod angen edrych ar dr- Drydydd Bont, sydd yn mynd i fod yn brosiect enfawr, a fyswn i'n gobeithio falle fod y Llywodraeth yy sgynnon ni'n Gaerdydd erbyn heddiw rŵan yn fwy parod i wthio mwy yn San Steffan fod y cyllid yna yn ca'l 'i neud ar gael i ni yma yng Ngogledd Cymru. Dyna ni. Diolch Endaf.
Wel ma' raid ni ddod â'r drafodaeth 'na i ben. Fi'n siŵr allwn ni 'di parhau â hwnna am ryw awren fach 'to. Ond dyna ni. am heno. Ymunwch â ni nesa yn y Sioe Frenhinol ar nos Fercher yr ail ar hugen o Orffennaf. Gobeithio gen i dywydd cystal yn Llanelwedd, yntyfe? Ond cofiwch, gadw llygad mas amdanon ni ar ein cyfryngau cymdeithasol yn y cyfamser. Ond am y tro, o faes Eisteddfod yr Urdd, Ynys Môn, diolch a nos da i chi.